Merba, u grazzi tal-li rġajtu naqattu magħna għal episodju ieħor tal-podcast ta' Ġemma. Illum se nitkellmu fuq id-drittijiet tas sigurtà soċjali meta persuna jew marret tgħix jew taħdem barra minn Malta, kif ukoll meta ġiet lura barra minn barra minn Malta, ħafna jaħsbu li l-affarijiet ħerġgħu jmorru lura

Issa, qabel ma nibdew kollox, meta ngħidu benefiċċji kontributorji, xi rridu nfissru? Mela, meta nitkellmu fuq benefiċċji kontributorji qed nirreferi għal benefiċċji marbuta mal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li persuna ħallset matul il-ħajja tax-xogħol tagħha. Mhumiex benefiċċji bbażati fuq id-dħul tal-familja jew u lanqas huma means tested. All right. Peress li huma bbażati appuntu fuq il-kontribuzzjonijiet. Minflok huma marbuta mal-fatt jekk tħallsux kontribuzzjonijiet u għalkemm tħallsu. Il-benefiċċji bbażati fuq il-kontribuzzjonijiet huma bażikament il-benefiċċji tal-mard, il-benefiċċji tal-familja, benefiċċji tal-invalidità, benefiċċji tal-qgħad u, naturalment, finalment, il-pensjonijiet. Pensjoni. Irridu niftakru xi ħaġa oħra importanti, dak li se nitkellmu fuqu mhuwiex biss fuq il-pensjonijiet. Il-pensjonijiet huma l-aktar ħaġa magħrufa imma mhux biss. Hemm il-mard jew tibdil fil-familja jew inkella l-qgħad. Il-qgħad ukoll. U jekk persuna jkollu kontribuzzjonijiet nieqsa, Ara jekk taffettwalu l-pensjoni, pero da jaffettwak anka qabel ma tasal għall-pensjoni, mhux hekk naqblu? Eżatt, kontribuzzjonijiet nieqsa jaffettwawlek id-drittijiet għal benefiċċji minn issa, mhux biss aktar 'il quddiem. Naraw ħafna klijenti li jassumu li l-kontribuzzjonijiet tagħhom qed jitħallsu kif suppost, jew ir-rekords tagħhom huma aġġornati tajjeb, imma mhux dejjem mhux dejjem ikun il-każ. Huwa importanti ħafna li minn żmien għal ieħor wieħed jiċċekkja x'hemm fir-rekord tal-kontribuzzjonijiet tiegħu u jara li hu up to date. U jekk m'iniex sejra żball għax naf li f'dan il-każ jidħol id-Direttorat tal-Operat, jistgħu jidħlu fuq il-websajt tad-Direttorat tal-Operat u jsibu kemm għandhom kontribuzzjonijiet jekk hux kollox kif suppost hux hekk. Mela jiena naf ukoll li intkom tagħmlu koordinazzjoni ma' pajjiżi oħra hux hekk? Meta tidħol fis-seħħ din il-koordinazzjoni? Mela din il-koordinazzjoni tidħol fis-seħħ meta persuna tkun qed taħdem jew tħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali f'iktar minn Stat wieħed. Jista' jkun ukoll każ fejn Malta għandha relazzjoni ma' pajjiżi bilaterali oħra bħall-Awstralja, Kanada jew New Zealand. Ovvjament matul il-ħajja tax-xogħol faċli li wieħed ikollu perjodi ta' kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali f'pajjiżi differenti. U semmejt ħafna pajjiżi, però r-Renju Unit ma semmejtux. Iva, fir-rigward tar-Renju Unit, wara Brexit ħafna nies jaħsbu li għax kien hemm Brexit ir-regolament tal-Unjoni Ewropea m'għadux japplika. Imma ċertu regolamenti, mhux kollha, għadhom japplikaw. Dawn japplikaw permezz ta' Trade and Cooperation Agreement bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, mhux bejn ir-Renju Unit u Malta direttament, imma peress li Malta parti mill-Unjoni Ewropea japplika dawn dan il-Trade and Cooperation Agreement. Eh, għal ċertu benefiċċji, pereżempju, il-pensjonijiet. All right. U kemm hija komuni dis-sitwazzjoni taqgħu ħafna magħha? Iva, ħafna stqarrija jirrealizzaw kemm din is-sitwazzjoni hija komuni. Xi ħadd jista' jmur jaħdem barra minn Malta għal ftit snin, jerġa' lura Malta u jaħseb li l-affarijiet ħa jqgħu f'posthom waħedhom. Imma dawk is-snin ta' xogħol ta' barra jibqgħu parti mir-rendikont tiegħu ta' kontribuzzjonijiet imħallsin tul ħajtu. U jekk dawn il-perjodi ma jiġux ikkunsidrati, dan naħseb jista' jaffettwa xi naqra mhux ħażin, hux hekk? Iva, taffettwa u mhux ftit. Persuna tista' ma tilħaqx il-minu tal-kontribuzzjonijiet meħtieġa biex tikkwalifika għall-benefiċċju kontributorju jekk ma ssirx l-aggregazzjoni tal-kontribuzzjonijiet, jiġifieri ma jingħaqdux flimkien il-perjodi ta' pajjiżi oħra. Pereżempju, f'każ ta' pensjoni, Jista' jkun hemm xi ħadd b'disa' snin ta' kontribuzzjonijiet imħallsin, imma biex tikkwalifika fil-, pereżempju f'Malta, fil-każ ta' Malta, għandek bżonn għaxar snin. Mingħajr dik is-sena, dik il-persuna ma tikkwalifikax. Jekk jingħaddu l-kontribuzzjonijiet imħallsa barra minn Malta, Dik il-persuna tikkwalifika u tiġi intitolata għal pensjoni. Tajjeb insemmi li f'każ ta' pensjoni biex napplikaw din ir-regola tal-Unjoni Ewropea, wieħed irid ikollu minn tal-anqas sena kontribuzzjonijiet imħallsa fil-pajjiż l-ieħor jew f'dan il-pajjiż għax jista' jkun kellu d-disa' fil-pajjiż u sena hawnhekk. Dan mhux bilfors ifisser sena sħiħa mhux interrotta. Biżżejjed ikun hemm sena B'kollox. B'kollox. Ġifieri taqqa' it-tnax-il xahar naqblu. Eżatti, eżatti. Jew 52 weeks. 52 ġimgħa. 52 ġimgħa. Jew 53. All right, okej. L-istess prinċipju japplika għal ftehim bilaterali, ġifieri, però fil-każ ta' pensjonijiet, ġifieri jrid ikollu sena. F'każ ta' benefiċċji oħrajn le, kull kontribuzzjoni. Ġorr. All right, ok. Imma fil-każ ta' pensjonijiet biss, biex napplikaw ir-Regolament irid ikun hemm tal-anqas sena. F'dak il-każ kif wieħed jiġi eliġibbli għal pensjoni permezz tal-aggregazzjoni, Malta tħallas pensjoni parzjali li tirrifletti dawk id-disa' snin, jiġifieri hi mhux se tħallsu ta' għaxar snin. Ħa tħallas ta' kemm tħallas ta' disa' snin, eżatti, ta' kemm ikkontribwixxa f'Malta. Eżattament. Issa, mbagħad il-persuna tapplika separatament mill-pajjiżi fejn mill-pajjiż fejn hi tgħix għall-pajjiżi l-oħra fejn hi ħadmet, jiġifieri jekk pereżempju ħadmet Malta, l-Italja u l-Ingilterra, però hi qed tgħix Malta, jiġifieri bħalissa meta tilħaq l-età tal-pensjoni ta' Malta tapplika għall-pensjoni ta' Malta, meta tilħaq għall-pensjoni tal-Italja minn Malta tapplika għall-pensjoni tal-Italja u meta tilħaq l-età tal-pensjoni tal-Ingilterra minn Malta tapplika għall-pensjoni tal-Ingilterra. U dawn ir-regoli għal min japplikaw? Jiġifieri ħafna nies jaħsbu li dawn ir-regoli japplikaw biss għal ċittadini Maltin jew min qiegħed fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa minnu jew le? Le, din l-aktar hija waħda mill-aktar affarijiet importanti li wieħed irid jifhem. Ir-regoli tal-koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-ftehimiet bilaterali mhumiex ibbażati fuq in-nazzjonalità. Jiġifieri japplikaw għal kull min ħadem legalment u ħallas kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali f'dawn il-pajjiżi. F'każ ta' ftehim bilaterali, jistgħu jkunu bbażati wkoll fuq perjodi ta' residenza legali. Dan jinkludi wkoll it-third country nationals, li aħna nsejħulhom third country nationals. Nista' nsaqsik għal min qegħdin nirreferu biex inkunu speċifiċi? Mela third country jiġifieri n-nies li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. All right, ok. U aħna nqisu wkoll third country nationals dawk in-nies li mhumiex ġejjin mill-Kanada, l-Awstralja u New Zealand li aħna għandna l-agreement magħhom bażikament. Jekk persuna mhix Maltija jew ċittadina tal-EU iżda ħadmet legalment f'Malta jew f'pajjiż ieħor kopert mir-regola tal-Unjoni Ewropea jew mill-ftehim bilaterali wkoll, dawn ir-regoli japplikaw xorta waħda. L-importanti hu fejn tħallsu l-kontribuzzjonijiet u mhux x'passaport għandha dik il-persuna. Allura nistgħu ngħidu bażikament li l-kontribuzzjonijiet ma jinħadmux fuq in-nazzjonalità, hux hekk? Eżatt, ekku. Ok, all right. Issa ħafna drabi nies jisimgħu fuq ir-Regolament 883 ta' 2004. Imma ftit jafu xi jfisser dan, ma nafx min minnkom jista' jispjegalna forsi. Mela dan ir-Regolament qiegħed hemm biex jipproteġi n-nies li jaħdmu jew iħallsu kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali f'diversi Stati Membri jew inkella fil-pajjiżi tal-EEA jew tal-Iżvizzera. jiżgura li n-nies ma jitilfux id-drittijiet tas-sigurtà soċjali tagħhom sempliċement għax jiddeċiedu li jmorru jaħdmu f'pajjiż ieħor, u jippermetti li l-perjodi tal-assigurazzjoni, jiġifieri l-kontribuzzjonijiet li jitħallsu f'dawn il-pajjiżi differenti, jingħaddu flimkien meta jiġi vverifikat id-dritt għall-benefiċċji kontributorji. Ok, all right. Imma hemm regola prinċipali ħafna li ħafna nies jifmu ħażin. All right. Persuna tista' tkun assigurata f'pajjiż wieħed biss fl-istess ħin. U da xi jfisser fil-prattika ma' minuta għax forsi daqsxejn teknika l-kelma, tispjegawlna naqra aħjar? Mela, tfisser li kontribuzzjonijiet jitħallsu biss f'pajjiż fejn persuna fil-fatt qed taħdem jew twettaq l-attività tagħha, l-attività tax-xogħol tagħha. Okay. Ma tistax tażel li li tħallas kontribuzzjonijiet f'pajjiż ieħor sempliċement għax il-benefiċċji huma aħjar jew xi jaqbilha aktar. Oh, all right, okay. Eh, u li ma tistax tħallas kontribuzzjonijiet f'żewġ pajjiżi fl-istess ħin. All right, ok, ġifieri inti jekk qed ngħidu ilgħab Malta ma tistax tħallas Malta ma tistax tħallas l-Italja, titħallas Malta biss. Pajjiż wieħed. U ma tistax tagħżel eżattament. All right, all right. Fil-fatt ir-regolament hu ċar ħafna fuq dan il-punt. Għal kull perjodu ta' xogħol tapplika leġiżlazzjoni waħda biss ta' pajjiż wieħed biss. Imbagħad meta jiġi vverifikat jew ikkalkulat il-benefiċċju, kull pajjiż iħares lejn il-kontribuzzjonijiet ta' sikurtà soċjali li tkunu tħallsu taħt is-sistema tiegħu u jħallas biss għal dak il-perjodu. Jekk xi ħadd iħallas kontribuzzjonijiet f'pajjiż fejn fil-verità ma kellux obbligu legali li jħallas, dawn il-kontribuzzjonijiet ma jiġux rikonoxxuti. All right, jiġifieri biex nagħmluha sempliċi, il-koordinazzjoni ma tfissirx li tħallas darbtejn. Naqblu? Ekku. Eżatt, tfisser li ma jkunx hemm ħlas doppju u tkun kopert dejjem. Okay. Inti trid tkun kopert dejjem f'liema pajjiż hija trid tkun kopert Kopert. minnu. Okay. U kulħadd jiġi trattat b'mod ġust hekk, għax inkella minn eh, forsi jiffordi li ħalas ġiex pajjiżi. Eżattament. U l-ftehim bilaterali ma' pajjiżi barra mill-EU? Xi jfisser għan-nies li jaħdmu barra mill-EU? Jiġifieri meta ngħidu ma nafx forsi tistgħu tispjegawha daqsxejn iktar termini sempliċi għal min qed jismagħna. Appuntu f'dan każ jidħlu, jidħol fis-seħħ il-ftehim bilaterali. Malta għandha ftehim ma' pajjiżi bħall-Awstralja, l-Kanada u New Zealand. Dawn flimkien japplikaw fil-qasam ta' pensjonijiet mhux bħal bħal regolament tal-EU li li jkopri il-benefiċċji kontributorji kollha. Da fil-każ ta' pensjonijiet biss. Skont li ma ftehim qed napplikaw, id-dritt jista' jkun bbażat fuq kontribuzzjonijiet jew il-perjodu ta' residenza li huma qattgħu għexu hemmhekk. Eżatt, fil-fatt dawn dan il-ftehim jinħadem b'mod simili għar-regoli tal-koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea imma għal skop ta' pensjonijiet, kif qalet diġà Rachel, u jiżguraw li l-kontribuzzjonijiet imħallsa jew il-perjodi ta' residenza li wieħed ikun għamel jiġu rikonoxxuti. Ġifieri jekk qed nifhem sew għal darb'oħra n-nazzjonalità tal-persuna ma tiddeċidix, ma tiddeċidix kollox, all right. Eżatt, l-importanti hu li l-kontribuzzjonijiet ġew imħallsa jew skont liema ftehim bilaterali ħa napplikaw il-perjodu ta' residenza. U dan kif jaffettwa lin-nies fil-ħajja ta' kuljum, jiġifieri? Pereżempju, ħa nieħdu l-benefiċċju tal-mard. F'Malta biex persuna tikkwalifika għal dan il-benefiċċju jrid ikollha mill-inqas 50 kontribuzzjoni mħallsa matul il-ħajja tax-xogħol kollha. Irid ikollha mill-inqas ukoll 20 kontribuzzjoni mħallsa fl-aħħar sentej konsekuttivi. Jiġifieri, jekk xi ħadd ikun ħadem barra ftit qabel marad, dawk il-kontribuzzjonijiet għalina ħa jkunu importanti ħafna. Ovvjament, jekk il-persuna ma tikkwalifikax bil-kontribuzzjonijiet li għandha Malta, aħna ħa nġibu l-kontribuzzjonijiet li jkun ħallas fil-pajjiż l-ieħor. Eżempju importanti ieħor hu l-benefiċċju tal-qgħad. Ok. Japplikaw l-istess kondizzjonijiet ta' kontribuzzjonijiet, jiġifieri jrid ikollu 50 kontribuzzjoni matul ħajtu u 20 fl-aħħar sentej. Jekk il-kontribuzzjonijiet ta' Malta biss, din il-persuna ma tilħaqx il-kondizzjonijiet tal-benefiċċju tal-qgħad, aħna nitolbu rendikont fl-istess każ, jiġifieri rendikont tal-kontribuzzjonijiet li ħallsu barra. naqduhom ma' ta' Malta u naraw jikkwalifikax għal benefiċċju. Tajjeb, ok. Issa mbagħad hemm il-pensjonijiet ta' superstiti li aħna aktar nirreferu għalihom bħala l-pensjoni tar-romol. All right. Eh, li tiġi affettwata wkoll. Jekk il-persuna li mietet kienet ħadmet f'pajjiż ieħor, eh, drittijiet tal-armel jew armla. Iva. Jistgħu jiddependu wkoll fuq dar-rendikont tal- mejjet. All right, okay. Il-pensjonijiet jibqgħu dejjem l-iktar eżempju magħruf jew sempliċi biex tiċċara kif din l-aggregazzjoni ssir u kif is-sistema taħdem f'dawn il-pajjiżi. U x'inhuma l-iktar forsi ftehim X'inhu l-iktar ftehim żbaljat li tintaqgħu magħhom jew tintaqgħu miegħu? Mela, l-aktar fehmien komuni tan-nies hemm barra hu li kollox jsir awtomatikament, meta mhuwiex il-każ. L-informazzjoni trid tinstab, trid tintalab, u trid tiġi konfermata uffiċjalment bejn istituzzjoni u oħra ta' pajjiż u ieħor. Jiġifieri, jekk nista' nsaqsik, ma jistax persuna li ġie lura jgħix Malta jew ġie jgħix Malta u jaħseb li kollox kif suppost, irid jikkuntattjakom u jrid jiċċekkja. Eżattament. All right. Fehma żbaljata oħra hi li kontribuzzjonijiet jgħaddu minn pajjiż għal ieħor, jiġifieri n-nies jaħsbu li dawn jiġu trasferiti. Kollox awtomatiku hekk. Le, mhux għax awtomatiku, ma jiġux trasferiti. Dan mhux minnu. kull pajjiż iżomm il-kontribuzzjonijiet li tħallsu tas-sistema tiegħu għandu. Ir-retingu ta' kontribuzzjonijiet jgħaddi minn awtorità għall-oħra biss għall-fini ta' prova u verifika u biex jgħin lil wieħed jikkwalifika għal dak il-benefiċċju. Jridu jiġu mitluba. Jiġu mitluba però ma jiġux trasferiti, just ir-rendikont. Il-kontribuzzjonijiet jintużaw biex naraw jekk jintlaħqux il-kondizzjonijiet ta' l-eliġibilità. Imbagħad il-benefiċċji jitħallsu bbażi fuq il-kontribuzzjonijiet li tħallsu f'dak il-pajjiż. Jiġifieri fil-każ tal-pensjoni li kont qed inġiblek, jekk persuna ħallas disa' snin hawn Malta u ġibna dik is-sena minn barra biex tgħinu jikkwalifika, Malta mhix se tħallsu ta' għaxar snin, se tħallsu ta' disa' snin. Ħafna nies ukoll jaħsbu li sew jagħżlu huma f'liema pajjiż iħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u dan mhuwiex possibbli. Ir-regola ġenerali hija li l-bolla titħallas, dik li ngħidulha bolla titħallas fil-pajjiż fejn inti qed twettaq l-attività tax-xogħol tiegħek. Alright. U hemm xi eċċezzjonijiet imma jew? Iva hemm eċċezzjonijiet imma dawn ikunu każijiet speċifiċi. U x'għandhom jagħmlu n-nies, x'għandu jagħmel individwu biex jipproteġi d-dritt tiegħu? Għax inti, ifhimni, huwa d-dritt tiegħek il-benefiċċji, hux hekk? Mela, persuna dejjem għandha żżomm prova tax-xogħol li għamlet, kemm f'Malta kif ukoll kif ukoll barra. F'Malta aħna nirrikomandaw ħafna li wieħed iżomm kopji tal-FS3s, kuntratti tax-xogħol, u jista' jkun payslips, u dokumenti importanti oħra relatati mal-impjieg tagħhom. U l-istess Jott jekk għax xogħol li sar barra minn Malta, s-soffa jgħamil mhux se jkun jisimhom FS3s, dokumenti. Mhux hekk kull pajjiż għandu għandu sistema sistema tiegħu. Inti bħala persuna li taħdem u tgħix barra u tħallas il-kontribuzzjonijiet barra trid dejjem tiċċekkja li l-kontribuzzjonijiet tiegħek qegħdin jitħallsu kif suppost u r-rekords huma dejjem aġġornati. Mela,

Ħa jsibukom in-nies fejn ħa jiċċekkjaw għandhomx kollox in regola, fejn ħa jivverifikaw magħkom? Mela jistgħu jikkuntattjawna fuq l-email address tagħna li huwa iru.dss@gov.mt. Okay. Jew inkella. U l-kontribuzzjonijiet, ir-rekord ta' kontribuzzjonijiet kif semmejt inti iktar kmieni. Isibuhom fuq il-website. Isibuhom fuq il-website, eżatti. Nirringrazzakom talli kontu magħna u tal-ħin tagħkom. Grazzi lilek. For those who are English speaking and want to know more.